Sport kerim sport ýalňyş hereket etýärmi hytaýdan bir zat getirdi şo ýalňyş magam şo. Ýalňyşlyk ýeri men size bir zat aýdaýyn gucci louis vuitton podýelka getirip adamlara original diýýär näme üçin original diýýär. Agam original diýip hiç zat original diýip gurlanok originalyň bir bir kopýasy diýip gurlaýar lýuboýam. Açyp widýony açyp gör.

Anjan seret segsen manada begensport köwüş goýdy şu otagam zamyş ol bul edil ortaça ýaşaýan adamlar şony geýip bilýä mbşosmy nämemi şu wagt türkmenistanda bir köwüş ozat bara firmamy näme fabrik myrza şondan segsen manda awo segsen manda şondan alyp bolýam köwüş alyp bolýam şon ýaly. E onuň sene seret şatrany kozyrynam diňeýäňda sen ony mb mb diňe kozyr. Wah, agam jan şony, bolýa şu koja bolsa dawaý şonýa bura geýeliň-dä arzanyrak bizem şonýadak geýeliň-dä. Men şoň üçin jaň etdim, Muhammet aga diýdim, oň bir bolsa Türkmenistanyň ekonomikasyny biraz owalandyklaryny. Prosta Muhammet aga NBA reklama etenok, Bolsa soň reklama ýetelim. Ýoo wah agam reklamasyny hut şu Türkmenistanda o geçirilen kinolarda da hemme zatda reklamasy gatowy ýetip otyr o bilýäňmi ony hökman iner. Ýeten bolsa sen onuň şonda kowşuň ýüz manatdan ýüz manatdan başlaýar ýa kowşuny.

Guwanç. Guwanç jan seret segsen manada ýüz manada geýip bolanokmy diýýäň sen häzir şo goýlan segsen manatlyk kowuş näçe wagta gidýär sen şo tarygyna deňäp görmäne jan dostuma kaş Men dogrymy aýdaýyn menem geýinýän hemme ýerdenem geýnip gördüm da ýöne ortaça geýindim-de edil original zat geýdim diýip allabiljek ýaly ha ýöne erkek ýaly geýip bolýa agam şony.

Seret men Guwanç saňa seret men şu Guwanç seret men size karot ýazdy düşündireýin. Berdi berdiň ugry bilen biziň ine mysal mysal üçin eşik satýan ugrumyz deň däl buň ugry başga biziňki başga. Ony ine şu wagt diýýäň ýaňky segsen manatda köwüş diýýäň-ä Guwançjan. Sersiniň seret jigim hiç kim haýyr görmese zat satanok menem söwdagär lli goýsam haýyr goýýa Oba agam bolmanam senem haýyr sogap edip bermäň arzan satsaň haýyr sogap bolar dogrymy ýöne ine berdiň şu wagt bolýa berdi ekan şu ekonomda arzana satýaňyz aga türkmenistana nirden alyp bolýa seň zadyňy. Seň ekonomikaň nirde görüp bolýa Türkmenistanda. Nireki adres dowadan hiç kim. Agam narmaly bamy ony şu taýda bolýa sen ine bir dollarda ýeten opdýan futbolka bir dolar ine ýigrimi manatlyk futbolka bamy sende gowy futbolkaň bamy.
Dollar ýigrimi manatmy üç elli-ä dollar. Nirde üç elli.
Woy Guwanç jan, seret, olaň segsen manatdan goýýan futbolkasyna bir dollardan dur-da, jan Guwanç, düşünäý bir zada, Berdi şony diýip otyr. Agam men düşünip otyryn şony, segsen manatdanam getirip satmaýanlar bar diýýän, düşünýäňmi?
Guwanç, seň aýdýan zatlaryňa men düşünip otyryn jan jigim, düşünýän, ýöne sen azajyk sabyr et. Başgaça zatlar bolar inşallah sen azajyk sabyr et. Ýok agam menem maňa meň aýytyrýan zadym ýok menä düşünýäňmi ýöne edil legend sport kerim sport ýane bag daýançyga her zat bilýän narmal zatlar getirýädä indi şolar getirip başlan bäri şonýale baha döwülşik zatlar bolup otyr bilýäňmi Ol bolmasyn diýip etdiler Ýok Ahy bolmady düşündim agam sen neden soň ýöne sen ekonomika begen sportda o zatlar açyň Türkmenistan sen açyp şolaň başyny jemläp beraý sen şony edibilýän bolup.
Seret seret Guwanç men Merdan sözüňizi agzyňyzda seret Guwanç jan men saňa bir zat aýtjak indi şu wagt aýybymy açmaýyn diýip otyr. Aşak indilaý Seret Guwanç bir zady köpçülikde bar zady isgit gedip goýýaň ony halkyň halkyň aň düşünjesini özüňe çekdirýäň şol köpçülikde bar zady isgit gedip ony zyýana goýup otyrlar köpüsi e gyrasyndan gelen klient Guwanç seňňä klient gelýä isgitge duran zady bir alýa gyrasynda haýyrly duran zadam alyp gaýdýa söwdaň düzgün şo boluşy bar düşündiňmi söwda aýtýaňmy.
Men söw so saňa şony düşündirip otyryn-a şu wagt. Nirde Söwda seň edýän nä magazynyň bar? Lakosta. Lakosta magazyn bar.
Nirde şäherdemi? Oba aýlaşamda. Men saňa Guwançjan seret mysal üçin saňa düşündireýin goşa çynar diýeli. Bir komerskide bäş manat bir komerskide dört manat. Sen barýaň dört manatlygyny alýaň. Şo bir goşa çynar. Ýöne sen gapdalyndan alýaň kökejik alýaň ýanyndan gapdaljygyna marožny alýaň ondan şol goşa çynaryň puly şonda goýup durlar zanno düşünäýiň bir zada. Ýo oňa düşünýän agam indi sen diňledä bir munt sen bolýa sende barmy şony arzan eşikler geýip bolýamy sende.
Men arzan eşik satamok gymmat zatlary arzan berýän geleý. He oglanlar bir munt goýarla da. Agamjan onýalak diňle men onýa seňki ýaly edip.
Gaty kän köw seň ýaly.